Bħala futur għall-ilsid Malti, jiena li nista' ngħid, ma nistax inbassar imma nista' nibbaża dak li sa ngħid fuq li nara u li nisma'. Bħala Malti ta' barra, nara illi minn sena għal sena, għax niġi hawn ta' sikwit jien, sejjer lura bħal granċ, fil-fatt granċi jimxu la ġenba, imma jekk ngħiduha bil-Malti jimxu lura bħal granċ. Għaliex? L-ewwel nett, il-marda hija antika, ġejja minn żmien żemżem, minn żmien l-Ingliżi u anke qabel l-Ingliżi. Imbagħad baqgħet tiġġedded fil-amministrazzjonijiet Maltin li ġew wara, kollha kemm huma, fejn ma sarux, ma ttieħdux passi sodi biżżejjed sabiex il-Maltin u s-sistema edukazzjonali Maltija fl-iskejjel tal-Gvern, fl-iskejjel privati, ma tittejjibx aktar milli hi. Nagħti xi eżempju, ħafna skejjel privati għadhom sal-lum iħarsu bl-ikrah lejn il-lingwa Maltija. U milli nisma' anke jikkastigaw li xi tfal jekk jisimgħuhom jitkellmu bil-Malti bejniethom fil-playground jew hekk, bħal dak li qallu l-Malti huwa xi lingwa pastaża. Lanqas xejn, għandna lingwa għanja ħafna, għanja fis-sens mhux biss ta' letteratura u ta' vokabularju, imma fil-potenzjalità li l-Malti għandu mibni fih f'dik is-sistema tal-għeruq, fejn nistgħu nibnu kliem ġdid. Imbagħad kompla arrikkixxa ruħu meta tħallat mar-rumanz u allura ġie daħħal ukoll dak li ngħidulu l-konkatenazzjoni meta żżid biċċiet, prefissi u suffissi u infissi fil-kelma biex tespandi t-tifsir, bħal nagħtu każ, sabiħ biex ngħid Is-superlattiv, nista' ngħid l-aktar sabiħ, imma nista' ngħid ukoll sabiħissimu. Hemm hu l-Malti u r-Rumanz flimkien f'kelma waħda. Mela jiġifieri jekk l-awtoritajiet, inkluża l-Knisja, għax il-Knisja hawnhekk għandha ħafna influwenza fuq il-poplu permezz tal-kappillani u l-qassisin u l-ġurnali tagħhom u r-radjijiet tagħhom u x'naf jien, Jaraw kif jagħmlu u speċjalment fil-knejjes għax hemmhekk hemm u fil-ġurnali tagħhom, avolja hawn ta' ġurnali tajbin, jiġifieri li jużaw Malti tajjeb ħafna, imma hemm oħrajn li mhumiex daqstant ikkommettuti. Jaraw kif jagħmlu biex jinkoraġixxu lill-poplu juża l-Malti. aħjar u iktar u jaqtgħu dal-ħafna Ingliż li qed idaħħlu l-innijiet bl-Ingliż ġo parroċċa fejn kulħadd jitkellem il-Malti għalfejn għandek il-kant bl-Ingliż u x'sinifikat fih. Allura dik il-parti mill-Knisja. Imma għandek ukoll l-iskejjel tal-Gvern. Ma nafx kif inhi s-sistema imma hemm bżonn illi nagħtu ħarsa profonda lilna nfusna u naraw minn fejn ġejja l-marda li qiegħda tikber u qisha bħal skalda li qiegħda tikber u minflok tfiq qiegħda ssir agħar u jara kif jinkoraġixxi lill-poplu Iħobb iktar l-ilsien li qiegħed juża, li hu ilu juża dawn il-mijiet ta' snin, illi bihom ifisser ommtu, ifisser ġrajjiet tiegħu, ifisser il-qtigħ ta' qalb u kull ma ħass, kull ma għadda minnu. U l-glorji kollha tal-pajjiż ukoll, bil-Malti. Skont ma jgħid kif jitkellem, per eżempju, kulħadd jaf lil Oliver Friggieri, kulħadd jaf b'Dun Karm Sajla, kulħadd sema' bil-poeta Anastasju Cuschieri u naf ħafna kittieba kbar. Jaqraw u jkomplu jagħtu importanza lil dawn il-kotba kbar li nkitbu mhux huma isem biss illum u bilkemm jafu min kiteb Taħt Tliet Saltniet, min kiteb Il-Fidwa tal-Bdiewa u min kiteb Raġel bil-Għaqal, dawk fihom Malti vera, Malti bellezza. Hemmhekk għandna l-pedament u nimxu fuqu. Ma ngħidx illi l-awturi tal-lum mhumiex jiktbu sabiħta, verament ta' żgur li qegħdin. Imma mhux tbarri dawk l-oħrajn li huma l-kbar. Mur għidilhom il-Greċja biex ma jistudjawx iżjed lil, naf, il-Temistokle u lil dawn l-Omeru u l-Iliade u x'naf jien. Jgħidulek mela dawk huma t-teżori tagħna. Hekk għandna aħna l-Maltin inkunu. Mela l-Malti hemm bżonn illi jħares ħarsa profonda lejh innifsu, jikkritika lilu nnifsu, jgħid fejn għandna nimxu u kif għandna ntejbu dan l-ilsien sabiħ tagħna. Jiena ili 60 sena barra ngħix ġewwa l-Awstralja, ħames snin ġewwa l-Ingilterra, minn missieri Ingliż li ma kienx jitkellem bil-Malti. Għaliex mhux kulħadd kapaċi jesprimi ruħu bil-Malti daqskemm qed nesprimi ruħi jiena issa? Jiġuna l-Awstralja biċċiet, per eżempju nhar ta' Ħamis u nhar ta' Sibt minn għalija kien hemm nofs siegħa aħbarijiet minn Malta u sikwit tisma' xi ħadd qed jiġi intervistat, l-intervistatur qed jagħmel domendi bil-Malti u jirrisponduh bl-Ingliż. Hemm ta' min jitkellem bil-Malti tajjeb, imma kif tittollera din il-ħaġa? Jew inkella kif il-poplu Malti qiegħed jittollera illi dawn is-servienti li għandna, il-waiters, dik hija kelma Maltija wkoll, ta, li hemm fir-restoranti, ħadd, ħadd minnhom tista' tgħid, għajr xi eċċezzjoni, ma jaf bil-Malti. Jgħidlek, English please. In this country? This is my country. What, how come you, you can tell me not to speak my language? Eh? Mnejn sa fejn? L-ikbar insult. Nista' nasal xi mkien ieħor? Skużani għax nisħon naqra jiena għall-Malti imma ma naħsibx li qed inkun irrazzjonali, naħseb razzjonali ħafna u xjentifiku dak li qiegħed ngħid. Insellimlek, insellem lill-poplu Malti u nappella lil kull min hu, mhux lill-parlamentari biss u lill-għaqdiet tal-Malti, 'il kulħadd, kull individwu Malti sabiex mil-lum 'il hemm iħares, jidħol daħla fih innifsu u jgħid mil-lum 'il hemm jiena Sa nikkonverti u nara kif ħa nagħmel biex dan id-diskors tiegħi intejbu u nġibu tant sabiħ illi min jismagħni nitkellmu jammirani u jgħid kemm hu sabiħ il-Malti. Grazzi.